Munghana Lonene FM makombandlela. Xewani, la vulavulaka i Jara Mhlengwe, Mafosi Try by Force, mudyi wa tihumba, muhaxi wa nongonoko wa timitsu ta Xitsonga eka Munghana Lonene FM makombandlela, tlhelo muhumelerisi wa nongonoko wa Exihlobyeni xa vupfumeri eka nongonoko wa Gongomela hi ra Vumune. Ni vona swi ri swa nkoka swinene ku tanihi muAfrika Dzonga ndzi tiva ririmi ra mina ri nga ririmi ra manana ri nga ririmi ra Xitsonga. Leswi swi endla leswaku ni tshama ni karhi ni ti nyungubyisa hi ririmi ra mehe ni nga chavi ku kwihi na kwihi laha ni fambaka kona ni ri vulavula ririmi leriwani hi ku i ririmi leri ni nga ri mama eveleni ra manana. Vanhu va ku tala swinene Ni twa ni khomiwa hi tingana swinene loko va twa va tinyungubyisa hikuva va vulavula Xilungu kumbe loko va tinyungubyisa hikuva vana va vona va vulavula Xilungu va tshika ku va dyondzisa ririmi ra manana. Loko hina hi nga vulavuli ririmi leriwani a ku na vanhu van'wanyana va nga ta ri vulavula ririmi leriwani handle ka hina vini va rona. So ni twa swi ri swa nkoka swinene ku hi ya mahlweni hi dyondzisa na vana va hina ririmi leri ra Xitsonga. Loko mo langutisa. vana va masiku lamawani ku na swilo swa ku tala a va ha swi tivi ku loko hi vulavula hi ririmi ra xitsonga hi vulavula hi yini ni nga nyika xikombiso um loko hi vulavula hi vuswa lebyi nga vupfangiku loko mo fika mi vutisa mani na mani loyi a vulavulaka ririmi ra xitsonga mi ku vuswa loko byi nga vupfangi byi vitaniwa yini i ta mi byela ku i mbodza ene a ntiyiseni wa mhaka a hi mbodza mbodza i ririmi leri i rito leri hi ngo lo ri lomba eka um ririmi ra xivhenda vuso loko byi nga wupfangi hi xitsonga byi vitaniwa leswaku i mbisana ni nga ni ka xikombiso hi mhaka yo fana na rivanti na fastere i marito lama hi ngo lo ma lomba um ni nga vulavula hi ngopfungopfu hi fastere i rito leri hi ngo lo ri lomba kusuka eka ririmi ra africans kasi loko hi lava ta vulavula hi fastere hi xitsonga xidzi xitsonga xa mampela xi vitaniwa ku i muhono kumbe loko hi vula rivanti hi ku i gineri so hi swin'wana swa leswi hi faneleke ku swi tekela nhlokweni swinene hi ya mahlweni ngopfungopfu tanihi radio leyi yi haxaka ririmi ra xitsonga hi ya mahlweni ka hi dyondzisa vayingiseri va hina xitsonga xo hlantsweka hi ku loko ho ka hi nga swi endli leswiwani malembe lama landzelaka hi ta khomiwa hi tingana swinene mi kuma ku vana va hina a va ha ri tivi ririmi rerhu ra xitsonga inkomu Ah, xeweta hambilosa i n'wana n'wa g muhaxi wa rin'wana kwa gongomela eka munghana lonene fm ya nhlangano wa vuhaxi wa afrika-dzonga mhaka nkulu eka n'winti leyi nga ka yona wa loko vulavula ntsena hi nkoka wa ririmi leswaku ririmi ri na nkoka swinene hambi ku ri nhlangano wa vun'we bya matiko ya misava ehansi ka xiyenge xa vona lexi langutaneke ngopfu na timhaka ta dyondzo sayense na ndhavuko va tiyisisile leswaku eka malembe ya khume lama nga ta tlhandlama xikarhi ka lembe ra magidimbirhi ni makume mbirhimbirhi na lembe ra magidimbirhi ni makume nharhumbirhi eka malembe lawa ya khume lawa hi hlohloteriwa leswaku ri hi vulavula ririmi ra manana se umani wena u nga ta tsan'wa kumbe ku tekela ehansi ririmi ra manana ku ri leswaku nhlangano wun'we bya matiko ya misava va tiyisile leswaku ri hi fanele hi tibombisa hi tinyungubyisa hi vulavula ririmi leri hambi ku ri mina ni haxa ririmi ra xitsonga ka siku na siku nongonoko lowu ni wu haxaka ni mame vele ra mutsonga um na ndhawu leyi ni humaka yona i rhangeriwa hi mutsonga se swi ka leswi hi fanele hi giya hi tlhe tinyungubyisa swinene hi ririmi leri ra xitsonga kambe ku ya loko lata timhaka ta ndhavuko na tona ndhavuko wu kahle na ku va hi wu landzelerisa wu hi pfuna leswaku ri hi kota ku twisisa na ku landzelerisa mimoya ya ntumbuluko hi va na vuxaka na milambu Hi tiva tinguva na ku twisisa leswaku ri hi tinguva hi ku hambanahambana ka tona hi swihi leswi faneleke hi hanyisa swona hi swihi leswi faneleke ti khomisa swona nakona hi swihi swakudya leswi faneleke hi swi dya handle ka sweswo ndhavuko tlhe hi pfuna nakambe leswaku ri hi tiva na ku landzelerisa timhaka ta swiyila ku ri leswaku loko nga tivi lomu u sukaku koho swi vula leswaku ri lomu yaka kona ku lo khwixi inkomu.
Ni ngiva n'waulala wa rheyila, mi haxa nongonoko wa khoma-ndlela ku sukela hi Musumbunuko ku ya fika Ravuntlhanu, nongonoko lowu haxiwaka exikarhi ka awara ya nharhu ninhlekani ni awara ya ntsevu nindyengha eka Munghana Lonene FM makomba-ndlela. Sweswi hi tlangela N'hweti ya Mfuwo ni Ndzhavuko, leswi hi tlhontlhaka mihleketo leswaku hi valavula hi nkoka wa ririmo, leswi nga nchumu wa xiyimo xa le henhla eka munhu un'wana na un'wana. Nkoka wa ririmo i nchumu lowu hi dyondzisaka vuhina byerhu Hi kota ku bula no vulavurisana no dyondza hi maendlelo ya hina, ndzhavuko, mfuwo, mambalelo na hinkwaswo leswi hi endlaka leswaku hi va Vatsonga Machangani lava nga helela. Swi tele swilo leswi hi nga ta a hi nga ta ka hi nga swi koti loko a hi nga ri na ririmi naswona ku hlayisa ririmi ku ya emahlweni swi ta hlohlotela na vana va hina leswaku va tinyungubyisa hi xiviri xa vona lexi vilelaka Xitsonga. Inkomu.
Munghana Lonene FM, Magombandlela.